א גוטן חודש טייערע לעכטיגע צוהערערס, מען האלט חודש אלול, מען האלט דעם טאג וואס משה רבינו איז ארויף אויבן הימל פאר פֿערציק טעג און די אייבערשטער האט אים געזאגט סלחתי כדבריך, עס ווערט אנגערופן די ימי הרצון די אייבערשטער איז רצה געווארן פאר כלל ישראל, ס'איז טעג וואס ימי הרחמים והרצון. כ'בין אריינגעבליצט היינט צופרי אויף זיי געדאנק, איך וויל עס מיטטיילן מיט די צוהערערס. ווי באקאנט איז דא די פארמולע, ס'הייסט WD פארטי. וואס איז די WD פארטי? ס'איז א פארמולע וואס מען נוצט ווען א זאך איז פארראסטעוועט, ס'גייט נישט, ס'שטייט אויף איין פלאץ, און מען וויל עס אביסל מאכן פארן גליטשן בעסער, שנעלער, נוצט מען די פארמולע, מען ספרעיט עס און ס'פארט א מחיה. וואס עפעס הייסט עס WD פֿאָרטי? סע שטייט פאר די ווערטער Water Displacement פֿאָרטי. וואס עפעס פֿאָרטי? ווייל די פאונדער פון די פארמולע ווער עס האט עס ערפינדן האט נײַן און דרײַסיק מאל פרובירט צו ערפינדן די פארמולע און זי איז דורכגעפאלן די פערציגסטע מאל. ס'איז געלונגען, האט ער עס א נאמען געגעבן לכבוד די הצלחה פון די פערציגסטע מאל, האט ער עס א נאמען געגעבן דאווי די פארי, און ס'איז גענוצט געווארן דורך די מקאנא ארמיי אין אנפאנג פון די ניינטין הונדרעדס פאר צו קענען בעסער מאכן, זיי האבן געהאט פול מיט פאראסטעוועטע וועפענס און מען האט עס גענוצט פאר דעם, זייער שיין, מען קען זיך פון דעם זייער אסאך לערנען, אבל אשר אחשוב בוסי. מען שטייט אין די פערציג טעג און אין מיין רחמים ורצון האט דער אייבערשטער געזאגט פאר כלל ישראל איך דארף דיך האבן, איך דארף דיינע תפילות, איך וויל הערן, איך דארף האבן כלל ישראל. א מענטש קען זיך מאכן א חשבון איך האלט נאך א יאר, עס איז פאראסטעוועט, עס האט זיך נישט גערוקט, איך שטיי אויף איין פלאץ, איך פיל נישט ווי איך רוק מיך, איך פיל נישט ווי זאכן קומען אן, א מענטש קען אזוי טראכטן אסאך מאל און אריינפאלן אין אזא מצב אזוי ווי נו. עס איז שוין אזוי ווי מען זאגט, עס איז שוין אזוי. שטייט אין די וואכעדיגע סדרה, לא ששה לך מצבה, מאך דיך נישט קיין מצבה, וואס איז א מצבה? מען גייט ארויס פון א בית החיים און מען ליינט אפ א מצבה פון עפעס א איד וואס ער האט אלץ אויפגעטון אויף דער וועלט, איין זאך, ס'גייט זיך שוין נישט רוקן ווייל ער לעבט שוין נישט, וואס ער האט אויפגעטון האט ער אויפגעטון און דא בלייבט עס שטיין. אבער א איד ווילאנג ער לעבט, לא ששת לך ומצבה, מאך דיך נישט אזוי ווי איך קען שוין נישט מער אנקומען, אזוי איז עס, דאס איז עס, ס'רוקט זיך נישט, ניין, לא ששת לך ומצבה, מאך דיך נישט קיין מצבה, ווילאנג דו לעבסט, כל זמן שהשמע בקרבי, דו קענסט דיך רוקן, דו קענסט אנקומען, און לערן דיך פון די דבר דפורי, מען געבט נישט אויף, מען געבט בכלל נישט אויף. און נעם די פֿערציק טעג די דאבעליו די פארי און זאג יא איך בין איינער וואס איך גיי מיך געבן א ריק אפילו עס איז פאראסטעוועט געווען אבער יעצט גייט זיך עס ריקן יעצט וועט עס גיין ווייטער מען גייט נעמען די פֿערציק טעג פון די מי הרחמן והרצון און מען גייט עס אויסנוצן עס וועט זיך געבן א ריק ווייטער אין לעבן ווייל א מענטש מעג קיין איינמאל נישט זאגן נע וואס קען איך נאך אויפטון וואס קען איך נאך טון ס'גייט נישט אזוי. ווילאנג דו לעבסט קענסטו מאכן טשעינדזשעס. ווילאנג א מענטש לעבט קען ער מאכן טשעינדזשעס פאר זיך, פאר יענעם, און פאר יעדעם איינעם. עס איז דא די מעשה וואס ווערט פארציילט, איך האב עס פרובירט נאכצוגיין די מערסטע וואס איך קען, און עס איז אמת. פונקטליכע פרטים אין די מעשה בין איך נישט קלאר, אבער די מעשה איז זיכער אמת. עס גייט צוריק אין די יארן וואס פרעזידענט טרומאן איז געווען פרעזידענט. מיין זיידע ר' מרדכי פלעגט זאגן טרומען ער'ט אים געדענקט, פרעזידענט טרומען איז געווען א טרו מען, א איש אמת, געווען א אמת'דיגע מענטש, ער האט געזוכט די אמת, ס'איז באקאנט ער איז געווען א אוהב ישראל, איז ער פלעגט האלטן אזא לעקטשור פאר די נעישאן, פלעגט ער האלטן פרייטאג צונאכטס, ער פלעגט רעדן. יעדע פרייטאג צונאכט צו ווען ער האט געדארפט רעדן איז האט ער עס גענוצט פרייטאג צונאכטס צו רעדן. עס איז געווען א פרוי ס'האט געהייסן מיסעס בערל, איך מיין ס'האט געהייסן יודית בערל, מיסעס בערל, די מעשה האט איר זון פארציילט ביי די שבעה, זי האט נישט אויסגעהאלטן אז ער רעדט פרייטאג צונאכטס, ווייל אין יענע צייטן איז חילול שבת געווען א באקאנטע זאך, שבת געווען שוואך, און מענטשן האבן זיך מורא'דיג געווען אז מען מעג הערן די פרעזידענט רעדט, מען דארף הערן ווי די פרעזידענט רעדט, און זיי האבן ליידער געהאט אפן די רעדיא אין שבת, און ס'האט איר געגאנגען בנפשה, וואס האט זי געטון? נישט געווען קיין אימעילס דעמאלטס, נישט געווען גארנישט, זי האט גענומען א פען, זי האט גענומען א פעיפער, און געשריבן א בריוו מעומק הלב צו פרעזידענט טרומען. און מסביר ווען פרעזידענט טרומען וואס ווי וויכטיג ער איז פאר די נעישאן, ווי שטארק מ'וויל הערן זיינע דרשות, ווי וויכטיג מ'וויל עס נישט פארפאסן, אבער וויבאלד ס'איז שבת, איז דא אידן וואס זענען נעבעך מחלל שבת מכבוד דעם וואס זיי וואלטן נישט מחלל שבת געווען, נאר זיי ווילן הערן וואס די פרעזידענט האט צו זאגן. זי איז מציע מ'זאל סעלעקטן א אנדערע נאכט פון די וואך, נישט פרייטאג צונאכטס. און זי סיינט איר נאמען אזוי זי האפט אז די פרעזידענט וועט פארשטיין ווי וויכטיג זיינע דרשות זענען אבער ווי וויכטיג ס'איז שבת פאר א איד און מ'זאל עס רוקן אויף א צווייטע נאכט. ווען זי האט אזוי געקלעבט דעם קאנווערט אריין וואלט איך געוואלט פרעגן פון דער מיסיס בערל, זאג מיר דו האלטסט דער פרעזידענט גייט עס בכלל ליינען? דו ווייסט וואס אלץ קומט אן צו א פרעזידענט? וויפיל הונדערטער בריוון א טאג קומט אן צו א פרעזידענט? לאָז דיך אָפּ, נעם אַ קוק, זאָג נאָר תּהילים און בעט פֿון אײבערשטן, װאָס, װאָס נאָך קענסטו טאָן? אַזױ װאָלט איך איר געפֿרעגט, אָבער זי איז געװען מיט אַ רצון, ס'גײט, איך טו פֿון מײַן זײַט װאָס איך קען, אַז כּלל-ישׂראל זאָל ניצול װערן פֿון כּל-שבת. ס'גײט דורך אַ ביסל מער װי אַ װאָך און זי באַקומט אַ רעפּלײ אױף די מעיל, אַז דײַן ריקװעסט איז, איז, האָט מען פֿאָרגעלײגט פֿאַרן פּרעזידענט און ער האָט געזאָגט ער גײט עס דורכטראַכטן. ער גייט ארייננעמען אין קאנסידערעישאן אז צוויי וואכן שפעטער האט דער פרעזידענט אנאונסט אז ער גייט טוישן די נאכט פון זיינע דרשות צו דינסטאג ביינאכט. געטס א קוק, געטס א קוק, א אידענע, א פרוי, זיצט זיך ביי זיך אינדערהיים ערגעץ אין יונייטעד סטעיטס, און זי האט געטוישט יונייטעד נעישאן. דער כח פון א מענטש, דער כח פון א איד, וואס ער זאל זיך קיינמאל נישט זאגן דאס איז וואס קען איך נאך אויפטון, קענסט קיינמאל נישט וויסן פאר וועלכע מינוט און פאר וועלכע זאך דער אייבערשטער האט אראפגעשיקט אויף דער וועלט און דיינע כוחות וואס דו האסט אויפצוטון אויף דער וועלט. א לעכטיגן שבת קודש און א כסליו וחסימה טובה.